Hormatly watandaşlar! Mähriban Prezidentimiziň başda durmagynda günsaýyn özgerýän ýurdumyzyň her bir raýaty döwlet tarapyndan uly goldaw bilen gurşalandyr. Daýhan bank döwlet banky bu ugurda döwrebap işleri amala aşyrýar. Indi ene-atalara çaga seretmek boýunça döwlet kömek puluny almak üçin hiç ýere gitmekligiň zerurlygy ýok. Daýhan bank Çaga seretmek boýunça döwlet kömek puluny Siziň Milli bank kartyňyzyň hasabyna geçirmek hyzmatyny hödürleýär. Bu örän amatly bolup, Siziň wagtyňyzy tygşytlamana, söwda nokatlarda nagt däl hasaplaşygy amala aşyrmana, başga-da giň mümkinçilikleri hödürleýär. Daýhan bank Döwür bilen aýakdaş, müşderiler bilen ýürekdeş.
Senagat önümleriniň önümçiligini ösdürmek, bar bolan önümçilikleri gurnamak, giňeltmek, durkuny täzelemek we tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak, şol sanda kiçi önümçilik üçin enjamlary, kiçi göwrümli tehnikalary, çig mallary, ýarym çig mallary, furniturlary satyn almak, infrastruktura obýektleriniň gurluşyny goşmak bilen, gurluşygy ösdürmek, gurluşygyň material senagatyny ösdürmek, transporty, aragatnaşyk we maglumat tehnologiýasyny ösdürmek, serwis hyzmatlaryny we ilata durmuş taýdan hyzmat etmegi ösdürmek, Saglygy goraýyş we syýahatçylyk hyzmatlaryny ösdürmek, oba hojalyk önümçiligini peýdalanmak üçin täze ýerleri özleşdirmek we taşlanan ýerleri dikeltmek, öz oba hojalyk önümçiligini ösdürmek we giňeltmek, gaýtadan işläp taýýarlanylýan önümiň göwrümini artdyrmak, şol sanda oba hojalyk tehnikasyny edinmek, mal ýataklary, fermalary, kiçi önümçiligi guramak, mallary, öý guşlary, ot-iýmleri, weterinariýa derman serişdeleri, ösümlikleri goramagyň himiki serişdelerini, mineral dökünleri, tohumlary, çet illeri, agaç nahallaryny satyn almak, halk çeperçilik senetleriniň we amal sungatynyň önümlerini öndürmek, Türkmenistanyň kanunçylygyna gadagan edilmedik telekeçilik işiniň şol sanda innowasiýa işiniň beýleki görnüşleri. Bellik, Karzlar ýokarda agzalan işjeňligi maliýeleşdirmek üçin telekeçileriň maliýe goýum taslamasyna on bäş göterimden az bolmadyk hususy serişdelerini goýmak şerti bilen berilýär. Karzyň möçberi çäklendirilmedik, ýeňillikli döwri maýa goýum taslamasy esasynda seredilýär. Göterim derejesi, ýyllyk bäş göterim, möhleti. Dolanyşyk serişdelerini almak üçin bir ýyla çenli, maýa goýum taslamalary üçin on ýyla çenli. Girew üpjünçiligi, girew goýmak bilen berilýär, girew emlägi hökmünde karz serişdeleriniň hasabyna alnan, satyn alnan mallardan we goşlardan gaýry, Türkmenistana getirilýän emläk hyzmat edip biler. Önümçilik maksatly karzlaryň ugurlary Oba hojalyk önümlerini öndürijileri oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we aballaryny hem-de oba we suw hojalygynda ulanylýan ekskawatorlary hem-de buldozerleri, suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan geçirijileri satyn almak. Göterim derejesi bir ýyllyk göterim. Karzyň maksady, maldarçylyk we guşçulygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen bagly maýa goýum taslamalary maliýeleşdirmek, şeýle hem esasy serişdeler we emläkleri satyn almak, göterim derejesi, ýyllyk bäş göterim, karzlaryň möçberi çäklendirilmedik, ýeňillikli döwürleri, maýa goýum taslamasy esasynda her ýylda deň paýlarda yzyna gaýtarmak, möhletleri, ulanyş möhletilinden ugur alnyp on ýyla çenli, girew üpjünçiliklerini, işleriň ähli görnüşini alýan girdejileri ýeňillikli karzlaryň hasabyna satyn alynýan oba hojalyk tehnikalarynyň, gurallarynyň we agzallarynyň hem-de oba we suw hojalygynda ulanylýan ekskawatorlaryň, buldozerleriň, suw tygşytlaýjy tehnikalaryň, Enjamlarynyň bahasynyň ýetmiş göterimine çenli bölegini hem-de galan bölegi üçin karz alyjylaryň aljak girdeýjileri, bellik, karzlar ýokarda agzalan işjeňligini maliýeleşdirmek üçin telekeçileriň maliýe goýum taslamasyna on bäş göterimden az bolmadyk hususy serişdelerini goýmak, ýaşaýyş jaýy satyn almak maksatly karzlar, durmuş guran ýaş maşgalalara täze ýaşaýyş jaýyny satyn almak üçin gozgalmaýan emläk üçin karzlar, möçber jaýyň bahasynyň ýüz göterimine çenli, göterimi ýyllyk bir göterim, möhleti otuz ýyla çenli, Ýeňillik möhleti bäş ýyla çenli. Üpjünçiligi satyn alynýan ýaşaýyş jaý.
Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik banky Size Altyn asyr maşgala we goýum bank karty hyzmatlaryny hödürleýär. Maşgala bank karty Altyn asyr bank kartyna birikdirip, maşgalaňyzyň her bir agzasy üçin sarp ediljek pul möçberini özbaşdak kesgitläp bilersiňiz. Goýum bank kartyna çäklendirilmedik möçberde nagt pul serişdelerini goýup, dürli görnüşli bank hyzmatlaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik banky Size bank kartlary arkaly internet ulgamynyň üsti bilen harytlary satyn almaga, söwda we dynç alyş nokatlaryna nagt däl hasaplaşyklary geçirmäge, internet bank we mobil bank hyzmatlary arkaly ykjam aragatnaşyklar üçin tölegi, karzlaryň göterimini we esasy belgisini tölemäge, bir kartdan beýleki karta pul geçirmäge, kart hasabynyň hereketini görmäge, bankomatdan nagt däl tölegleri geçirmäge we beýleki hyzmatlary ýerine ýetirmäge çagyrýar.
Nesip etsin, belki, köwşem alarsyňyz.
Köwüş üçin ýene bir gün geläýer. Aý ýok, köwşem şu gün alar. Daýhanbankyň goýum kartyndan peýdalanyň.
Goýum bank karty ygtybarly hem-de amatly.
Hormatly raýatlar! Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik banky Goýum karty atly hyzmaty hödürleýär. Goýumçy goýum kartyny almak üçin Türkmenistanyň Daýhanbank döwlet täjirçilik bankynyň ähli welaýat, etrap we şäher şahamçalaryna ýazmaça ýüz tutýar. Goýum bank karty Türkmenistanyň raýatlary üçin niýetlenen bolup, pasportyny ýa-da pasportyň ýerini tutýan resminamasyny görkezen ýagdaýynda, goýum şertnamasy baglaşylýar. Goýumçynyň goýum karty açylandan soň, milli manatda çäklendirilmedik möçberde nagt serişdeler kabul edilýär. Goýum bank kartynyň möçberlerini karz edarasyna barmazdan bankomatlaryň, terminallaryň we internet ulgamynyň üsti bilen galyndysyny anyklap bolýar. Goýumda pul serişdeleriniň duran döwründe goşmaça pul serişdelerini goýmak, üstüni doldurmaklyga goýumyň eýesine rugsat berilýär. Goýumçynyň islegine laýyklykda, pul serişdeleri bankomatyň üsti bilen nagt alyp we nagt däl görnüşinde bankomatlaryň, töleg terminallaryň üsti bilen tölegleri geçirmek arkaly ulanyp biler. Şeýle hem goýumçy pul serişdesiniň galyndysyny Türkmenistanyň Daýhan bank döwlet täjirçilik bankynyň ähli welaýat, etrap we şäher şahamçalarynyň üsti bilen nagt görnüşinde doly yzyna alyp bilýär. Fiziki şahsyň daşary ýurduň bilim edarasynda okaýandygy baradaky güwänamasy esasynda fiziki şahsyň ýa-da onuň garyndaşlarynyň goýum kartlaryndan, şol fiziki şahsyň halkara bank kartlaryna, Visa, Mastercard hemem Onuň okaýan daşary ýurt bilim edarasynyň hasaplaryna bellenen tertipde serişdeler geçirip berilýär. Goýum bank karty atly goýumyň galyndysyna ýyllyk bäş göterim hasaplanylýar. Bank tarapyndan goýum karty boýunça göterimler her aýda, her aýyň soňky gününde, hasaplanyp tölenýär. Hasaplanan göterimler esasy galyndysynyň üstüne goşulyp geçirilýär. Goýum bank karty atly amatly hemem ygtybarly hyzmatdan peýdalanmaga howlugyň. Habarlaşmak üçin telefon belgimiz otuz sekiz nol bir kyrk üç, otuz sekiz nol üç otuz bir, otuz sekiz nol üç ýigrimi dört. Şeýle hem ähli welaýat, etrap we şäher şahamçalarymyza ýüz tutup bilersiňiz.